Hemmäze salam dostlar kanalyma hoş geldiňiz. Bu wideo adaty filmler hakynda däl. Bu urşuň, tebigatyň we durmuşyň hekaýasy. Bir tarap ýüzi üçin urşjakka, beýleki tarap hem ýer üçin göreşýär. Bu filmler saňa dünýäni ýykýanda diňe ýamanlyk däldigini görkezýär. Taýyn bolsaň başlaýas. Bir ýüzük bar, ýöne bu ýüzük bezeg däl. Bu ýüzügiň güýji dünýäni ýykyp biler. Iki müň birinji ýylda çykan IMDb reýtinginde sekiz bütin sekiz bal alan The Lord of the Rings filmi togsan üç million dollara düşürildi. Režissýor bolsa Peter Jekson. Hawa. Ol bu dünýäni Nollan döretdi. Film gaty ýuwaş başlaýar. Hobbitler, ýaşyl ýerler we asudalyk. Ýöne şonda bir zat bolýar we sen düşünýärsiň, bu hekaýa asla ýeňil däl. Bu filmde uly gahryman ýok. Kiçi, gorkýan, emma jogapkärçiligi ägirt uly hobbitler bar we ýol şeýlelikle başlanýar. Täze dünýäniň atmosferasy seni has hem içine çekýär. Bu film saňa diňe şuny diýýär, eger sen şu ýüki götermeli bolsaň näme ederdiň? Eger sen hem jogaby bilmez isleýän bolsaň, The Lord of the Rings, Hökman öz watchlist-iňe goş. The Lord of the Rings ii, The Two Towers. Bu bölümde indi hekaýa oýun däl. Indi urşuň ysy gelýär. Kim ikinji ýylda çykan bu The Lord of the Rings, The Two Towers IMDb reýtinginde sekiz bütin ýedi bal aldy we film takmynan togsan dört million dollara düşürildi. Režissýor bolsa ýene-de şol öňki ussat Peter Jekson. Bu film birinji bölümden has agyr, has garaňky we hakyky dos. Synalýar. Ynam çat atýar. Ýol bolsa indi has howply. Bu ýerde her kim gahryman däl. Käbirleri ýykylýar, käbirleri güýçlenýär we film saňa ýakynda bir uruş boljakdygyny duýdurýar. Atmosfera gaty güýçli. Saz, owaz, Sahnalar seni hasam filmiň içine çekýär. Bu film saňa şuny görkezýär, hakyky güýç gylyçda däl, hakyky güýç karada. Bu uruşdan kim diri çykýar we kim özüni ýitirýär? Sebäbi bu bölüm hemme zady üýtgetýär. The Lord of the Rings iki, Hökman öz gorşysyňy goş! The Lord of the Rings üç, The Return of the King, bu ýerde indi ýol gutarýar, emma baha tölenmeli. Iki müň üçünji ýylda çykan bu The Lord of the Rings üç, IMDb reýtinginde dokuz bal aldy we film çykdajysy takmynan togsan dört million dollardy. Režissýor bolsa şol öňki ady taryha giren adam Piter Jekson. Bu üçünji bölüm. Hemme zat jemlenýän ýer. Söz ýok, diňe karar bar. Gorky ýok, diňe ýüzleşme bar. Bu filmde uruş diňe meýdanda däl, içerde-de bolýar. Her gahryman bir zat ýitirýär. Emma olaryň näme gazanýanyny soňunda duýýarsyň. Film atmosferasy agyr, sazlary adamy titretýär. Her sahna indi yza ýol ýok diýdirýär. Ol seniň duýgularyňy jemleýär. Ýagny buýsanç, gaýgy, umyt hemmesi bir ýerde. Indi sorag ýönekeý däl. Ýeňiş gazanmak üçin nämeden geçmäge taýýar bolarsyň? Sebäbi bu diňe final däl. Bu bir miras. Senem The Lord of the Kings üç, hökman öz watchlist-iňe goş. Princess Mononoke, bu multfilm däl, bu tebigat bile adamyň urşy. Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda çykan, IMDb reýtingi sekiz bütin dört bolan bu multfilmiň takmynan çykdaýjysy, Ýigrimi üç million dollardyr. Režissýory Haýýao Miýazaki. Film seni gözel tebigat bile garşy alýar. Emma şol gözelligiň aňyrsynda gan we gahrymançylyk bar. Bu ýerde ak ýa-da gara ýok. Hemmeler öz hakykatyna görä ýaşaýar. Adamlar we ruhlar öz ýerlerini goramaga synanyşýarlar. Atmosfera örän güýçli. Her sahna bir duýgy döretýär. Bu film saňa uç görkezmeýär. Ol saňa sebäbini düşündirýär. Sen tebigaty gorap, adamlardan ýüz öwrerdiňmi? Ýa-da adam üçin dünýäni ýakardyňmy? Eger sen hem bu soraga jogabyň taýýar bolsa, bu multfilmi göreňden soň, seň hem pikiriň üýtgäp biler. Prinses Mononoke, hökman özboluşly ismi goş. Bu filmleriň hemmesi başga dünýäde geçýär. Emma gürrüň etýän zatlary biziň dünýämiz. Güýç elimize düşende näme ederis? Goraksmy ýa ýok ederismi? Indi jogap senden. Sen haýsy tarapy saýlardyň? Kommentariýalarda jogabyňy ýaz. Wideony halan bolsaň laýk basmagy we kanala agza bolmagy unutma. Kommentariýalarda öz pikiriňi ýazyp bilersiň. Täze wideolary her hepdäniň bäşinji güni Türkmenistan sagady bilen sagat ýigrimi nol nolda kanalymyzdan görüp bilersiňiz. Indiki wideolara çenli sag boluň!